Nisa süresi Nisa süresi Medinede inen sürelerden bolup, ol bir ýüz ýetmiş alty aýatdan ybaratdyr. Sürede aýallaryň hak-hukugy barada gürrüň gozgalýanlygy üçin bu sürä Aýallar manysyny aňladýan Nisa ady berlipdir. Bu süre Kuranda Eý, ynsanlar ýüzlenmesi bilen başlanýan iki süräniň biri bolup, ikinjisi Haş süresidir. Nisa süresi Allanyň haklary. Ähli ynsanlaryň doganlygy, garyndaşlygy, çagalara, zenanlara, ýetimlere merhemet edilip, hak-hukuklarynyň berilmegi. emlägiň goralmagy, nikalaşmak, miras, tämizlik, namaz okamak, arkalaşmak, amanaty gorap saklamak, adalatlylyk, ähli kitap bilen gatnaşyk ýaly meseleler baradadyr. Rahman we Rahym bolan Allanyň ady bilen, eý, ynsanlar! Sizi ýeke-täk bir jandan Adam atadan ýaradan. Ondan hem aýalyny howeneden ýaradyp, Ol ikisinden bolsa ençeme erkekleri we aýallary köpelden Perwerdigaryňyza garşy çykmakdan saklanyň. Onuň, Allanyň, ady bilen bir-biriňizden bir soran wagtyňyz, Alla hormat goýmazlykdan we öz araňyzdaky garyndaşlyk gatnaşyklaryny saklamazlykdan gorkuň. Takyk Alla siziň üstüňizden gözegçilik edip durandyr. Ýetimleriň emlägini özlerine beriň. Päk zady halaly, näpäk zady harama çalyşmaň. Olaryň emläklerini özüňiziňkä goşup iýmäň, çünki bu uly günädir. Eger gol astyňyzdaky ýetim gyzlara öýlenseňiz, olaryň haklaryny berjaý etmekden heder etseňiz, Olar bilen däl-de, size halal bolan başga göwnüňiz islän aýallardan iki, üç ýa-da dört aýala çenli öýlenip bilersiňiz. Eger bu ýagdaýda hem aralarynda adalaty saklamakdan heder etseňiz, onda biri bilen ýa-da gol astyňyzdaky bolanlar gyrnaklar bilen çäkleniň. Ine, bu adalatdan aýrylmazlygyňyz üçin iň göwnejaý bolanydyr. Öýlenen aýallaryňyza galyňlaryny göwün hoşallygy bilen beriň. Eger olar onuň alan galyňlarynyň bir bölegini göwün razylygy bilen size bagş etseler, siz ony arkaýyn hoşallyk bilen iýiň, sowuň. Allanyň siziň ýaşaýşyňyz üçin eklenç çeşmesi edip kesgitlän emläkleriňizi ederini bilmeýän kemakyl kişilere bermäň. Ýöne şol emläkleri bilen olary ekläp saklaň, egin-eşiklerini beriň, olara ýagşy söz aýdyň. Ýetimleri öýlenme çagyna barýança göz astynda saklap, synap görüň. Eger olaryň ýetginjeklik çagyna ýetip, akyllarynyň goýalandygyny görseňiz, emläklerini özlerine gaýtaryp beriň. Ulalanlarynda olaryň emläklerini bizden alarlar diýip, olaryň emlägini isrip edip, tizden-tiz iýjek bolmaň. Ýetime hossar bolan gurply kişi ýetimiň hakyny iýmekden saklansyn. Garyp hossar bolsa, zerurlyk ýagdaýyna we zähmetine laýyklap peýdalansyn. Olara emlägini gaýdyp bereniňizde bolsa şaýat tutunyň, hasap soraýjy hökmünde Alla ýeterliklidir. Ene-atanyň we ýakyn garyndaşlaryň terekesinden aýallara-da bir paý bardyr. Alla ondan terekeden isle az bolsun, isle köp bolsun, parz edilen bir paý edip kesgitländir. Miras bölünen wagty ol ýerde mirasdan paý düşmeýän garyndaşlar, ýetimler we garyp-gasarlar hem bar bolsalar, Olara-da bir rysgal sadaka beriň we hem-de göwünlerini göterjek ýakymly sözleri aýdyň. Yzlarynda eklençä mätäç kiçi çagalary galdyran ýagdaýlarynda, olaryň ýagdaýy nähili bolarka diýip heder edýänler ýetimlere adalatsyzlyk etmekden gorksunlar. Bu meselede Alladan gorksunlar we ýetimlere dogry sözi aýtsynlar. Takyk, Ýetimleriň emlägini nähak ýere iýenler, aslynda, garynlarynda bir ot iýýändirler, olar kyýamat güni lowlap ýanýan oda düşerler. Alla size miras meselesinde perzetleriňiz barada şeýle wesýet emr edýär, Oglan üçin iki gyzyň paýy ýaly möçber bardyr. Eger olar, perzentler, ikiden köp gyz bolup, oglan bolmasa, terekäniň üçde ikisi olaryňkydyr. Eger gyz ýeke bolsa, onda terekanyň ýarsy onuňkydyr. Eger onuň ýogalanyň perzendi bar bolsa, onuň terekesinden ene-atanyň her haýsyna altydan bir paý düşer. Eger perzendi ýok bolup, mirasdüşer ene-ata bolsa, enesine üçden bir paý düşer, galany atanyňkydyr. Eger onuň ýogalanyň doganlary bar bolsa, onda altydan bir paý enäniňkidir. Bular ýogalanyň dirikä eden wesýeti we bergileri ödelenden soň galan emlägine degişlidir. Siz atalaryňyz bilen perzentleriňiziň haýsynyň özüňize peýda taýdan has ýakyndygyny bilmersiňiz. Bular Allanyň goýan parzlarydyr, paýlarydyr. Takyk, Alla ähli zady bilýändir, hikmet eýesidir. Eger ýogalan aýallaryňyzyň çagalary ýok bolsa, onda ýogalan aýalyň wesýeti berjaý edilen soň, Ýa-da bergiler tölenenden soň, terekesiniň ýarysy siziňkidir, äriniňkidir. Eger çagalary bar bolsa, onda terekäniň dörtden biri siziňkidir. Siziň, äriniň hem çagaňyz ýok bolsa, onuň ýogalan erkegiň wesýeti berjaý edilensoň ýa-da bergileri tölenenden soň, terekesiniň dörtde biri aýalynyňkydyr. Eger çagaňyz bar bolsa, terekäniň sekizden biri olaryňkydyr, aýallaryňkydyr. Eger miras galdyran erkek ýa-da aýal çagasyz ýa-da ene-atasyz kişi bolup, onuň hem diňe ene bir erkek ýa-da gyz dogany bar bolsa, olaryň her haýsyna altydan bir paý bardyr. Eger olaryň sany mundan köp bolsa, onda olar onuň, ýogalan erkegiň, wesýeti berjaý edilensoň ýa-da bergiler tölenenden soň terekäniň üçde birine şärik bolarlar. Bu hökümler Alla tarapyndan size edilen wesýetdir, emirdir. Alla ähli zady bilýändir, Halymdyr, howlugýan däldir. Ine, bular Allanyň goýan çäkleridir. Kim Alla we Onuň ilçisine boýun bolsa, Alla ony aşagyndan derýalar akýan jennetlere ýerleşdirer, olar ol ýerde ebedi galarlar. Ine, bu iň uly üstünlikdir. Kim Alla we Onuň ilçisine garşy çykyp, Onuň, Allanyň, çäklerinden geçse, O Alla ony ebedi galmak üçin oda salar, oňa ryswa ediji azap bardyr. Zyna eden aýallaryňyz hakda araňyzdan dört şaýat talap ediň. Eger dört kişi şaýatlyk etseler, olary zyna edeni ajaly ýetýänçä ýa-da Alla özlerine bir ýol görkezýänçä öýüň içinde saklaň. Araňyzda ony zynany eden her iki tarapa-da temmi beriň, gamçy uruň. Eger toba edip, ýagdaýlaryny düzetseler, olara jeza bermegi ýatyryň. Takyk, Alla tobalary kabul edýändir, rehim-şepagatlydyr. Allanyň ýanynda kabul ediljek toba, ýalňyşyp, erbetlik edip, soň gysga wagtyň içinde puşman edenleriň eden tobasydyr. Ine, Alla olaryň tobalaryny kabul eder. Alla ähli zady bilýändir, hikmet eýesidir. Ýogsa erbetlik baryny edip, soň hem biriniň başyna ajal gelende, Çyndan hem men şu wagt toba etdim diýenler bilen kapyr bolup ölenleriň tobasy kabul edilmez. Ine, Biz olar üçin jebir-jepaly azap taýýarlap goýduk. Eý, iman getirenler! Siziň aýallara zor bilen mirasdar bolmagyňyz halal däldir. Aç-açan erbetlik, zyna we oňa eltýän erbet işleri etmeýän bolsa, Olara beren galyňyzyň bir bölegini yzyna almak üçin olara zor salmaň, olar bilen mylakatly boluň. Emma alardan göwnüňiz suw içmeýän bolsa, göwnüňize ýaramasa, belki, siziň göwnüňize ýaramaýan zatlarda Alla size köp haýyr nesip eder. Bir aýaldan aýrylyp, başga bir aýaly nikalamak isleseňiz, olardan birine talak beren aýalyňyza öň näçe köp galyň beren bolsaňyz hem, ondan beren zadyňyzdan hiç zady yzyna almaň. Siz aýrylyşmaga bahana gözläp, töhmet atyp we äşgär günä işe baş goşup, heý-de ony yzyna alarsyňyz meýsem. Siz bir-biriňiz bilen hylwatda bolduňyz, bir ýassyga baş goýduňyz, olar sizden özleriniň haklaryny gorajakdygyňyz barada ynamly söz alanlaryndan soň, siz nädip galyňyňyzy yzyna alyp bilersiňiz? Geçmişde nadanlyk döwründe bolan ýagdaýlar bir tarapa, emma mundan beýläk, Kakalaryňyzyň nikalap alan aýallary öweý eneleriňiz bilen nikalaşmaň, çünki bu bihaýalykdyr we Allanyň halamaýan işidir, ol nähili erbet ýoldur! Eý, möminler! Size şular bilen nikalaşmak haram edilendir, ejeleriňiz, gyzlaryňyz, gyz uýalaryňyz, Kakaňyzyň aýal doganlary ejekeleriňiz, daýzalaryňyz, erkek doganyňyzyň gyzlary, aýal doganyňyzyň gyzlary, sizi emdiren süýt eneleriňiz, süýt emşen uýalaryňyz, gaýyn eneleriňiz, jynsy gatnaşykda bolan aýallaryňyzyň ýany bilen gelen öýündäki öweý gyzlaryňyz, jynsy gatnaşykda bolan aýallaryňyzyň ýany bilen gelen öýüňizdäki öweý gyzlaryňyz. Ýöne nikalaşyp heniz jynsy gatnaşykda bolman aýrylyşan aýallaryňyzyň gyzlary bilen nikalaşmagyňyzda hiç hilli günä ýokdur. Emma öz biliňizden önen, ogullyk alynmadyk ogullaryňyz aýrylyşan aýallaryna öýlenmegiňiz we iki gyz dogany bir wagtda nikaňyzda birleşdirmegiňiz hem haram edildi. Emma öz biliňizden önen, ogullyk alynmadyk, ogullaryňyzyň aýrylyşan aýallaryna öýlenmegiňiz we iki gyz dogany bir wagtda nikaňyzda birleşdirmegiňiz hem haram edildi. Emma nadanlyk döwründen öň bolup geçeni geçdi biliň. Siz oňa jogapkär dälsiňiz. Takyk, Alla bagyşlaýjydyr, rehim-şepagatlydyr. Heniz nikada duran ärli aýallara öýlenmegiňiz haramdyr. Ýöne söweşde ýesir düşüp, gol astyňyzda bolan gyrnaklar muňa degişli däldir. Bular Allanyň size ýazan anyk hökümleridir. Bulardan başgalary bilen namysyňyzy gorap, zyna etmezlik şerti bilen emläňizden galyň töläp, nikalaşmagy talap etmegiňiz size halaldyr. Olardan gören peýdaňyza derek galyňlary beriň, bu olaryň hakydyr. Emma galyň kesgitleneninden soň, araňyzda ylalaşyp, mukdary artdyrmagyňyz ýa-da kemeltmegiňizde size bir günä ýokdur. Alla ähli zady bilýändir, hikmet eýesidir. Sizden azat gyrnak bolmadyk mümin aýallara öýlenmäge gurby çatmaýanlar, gol astynlardaky mümin ýaş gyrnaklara öýlenip bilerler. Allah siziň imanyňyzyň derejesini örän gowy bilýändir. Siz möminler bir-biriňiz bilen bir ymmatsyňyz. Bes, namyslaryny goraýan, zyna etmeýän, gizlin dostlar tutunmaýan ol aýallary, gyrnaklary, hossarlarynyň rugsady bilen özüňize nikalaň. Galyňlaryny hem köňül hoşlugy bilen olara beriň. Eger nikadan soň zyna etseler, olara azat aýallara degişli jezanyň ýarysy berilýändir. Bu gyrnaklara öýlenmek siziň araňyzdan zyna ýüz urmakdan gorkýanlar üçindir, ýogsa sabyr etmegiňiz siziň üçin has haýyrlydyr, Alla Bagyşlaýjydyr, Rehim-şepagatlydyr. Alla size halaly we haramy äşgär bildirmek, sizi sizden öň geçen ýagşylaryň ýollaryna gönükdirmek we günäleriňizi bagyşlamak üçin toba etmegiňizi isleýär. Alla ähli zady bilýändir, hikmet eýesidir. Allah siziň tobaňyzy kabul etmek isleýär. Haý höwesleriniň haram lezzetiň yzyna düşenler bolsa siziň uly höwes bilen bütinleý ýoldan çykmaga meýil etmegiňizi isleýär. Allah siziň ýüküňizi ýeňilleşdirmek isleýär, çünki ynsan ýaradylyş taýdan juda eziz ýaradylandyr. Eý iman getirenler! Öz araňyzda razyçylykly bolan söwdadan başga emläkleriňizi nähak ýollar bilen iýmäň, sowmaň. Özüňize kast etmekden saklanyň, takyk Alla size örän rehim-şepagatlydyr. Kim duşmançylyk we nähaklyk edip bu işe baş goşsa, Biz ony tiz wagtda oda taşlarys, bu Alla üçin örän aňsatdyr. Eger-de siz gadagan edilen uly günälerden saklansaňyz, siziň beýleki erbetlikleriňizi, kiçi günäleriňizi örteris, bagyşlarys we sizi belent mertebeli ýere salarys. Allanyň siziň biriňizi beýlekiňizden artyk etmäge sebäp eden zatlaryna bahyl bolup arzuw edip durmaň. Erkeklere gazanan zatlaryndan nesibeleri bardyr, aýallara hem gazanan zatlaryndan nesibeleri bardyr. Siz Allanyň pazly-kereminden özüňize haýyrly bolan zatlary isläň. Takyk, Alla elmydama ähli zady bilýändir. Her kim üçin ene-atanyň we beýleki ýakyn garyndaşlaryň terekelerinden paý aljak mirasdarlara paý kesgitledik. Kasam edip söz beren kişileriňiziň hem paýlaryny beriň, takyk Alla ähli zada şaýatdyr. Erkekler aýallaryň hojaýynydyr. Munuň sebäbi Allanyň ynsanlaryň käbirlerini beýlekilerden artyk etmegi hem-de erkekleriň emläklerinden galyň tölemek, eklemek ýaly çykdaýjylary etmekleridir. Bes, ýagşy zenanlar Allanyň emrine boýun edýänlerdir. Olar Allanyň öz haklaryny goraýandygy üçin ärleri ýok wagty namyslaryny goraýan aýallardyr. Boýun egmezliginden gorkýan aýallaryňyza ilk başda öwüt beriň, sözüňizi diňlemese, düşekde ýalňyz galdyryň, munuň bilen hem ýola gelmeseler, olary ýeňiljek kötekläň. Eger olar size boýun egseler, olara azar bermek üçin başga ýol agtarmaň. Takyk Alla belentdir, beýikdir. Eger är-aýalyň aýrylyşmaklaryndan heder edýän bolsaňyz, onda olaryň ýanyna erkegiň maşgalasyndan bir wekil, aýalyň maşgalasyndan hem bir wekil ýollaň. Iki tarap düşünişmek islese, Alla olaryň ylalaşmagyna ýardam eder. Takyk Alla ähli zady bilýändir, ähli zatdan habardardyr. Alla ybadat ediň, Oňa hiç zady şärik goşmaň, ene-ata, dogan-garyndaşa, ýetimlere, garyp-gasarlara, ýakyn goňşulara, daş goňşulara, ýol hemraňyza, ýolagça we gol astyňyzdakylara, gul-gyrnaklara örän gowy gatnaşykda boluň. Takyk, Alla tekepbir we öwünjeň kişini halamaz. Olar gysgançlyk edýän, ynsanlary gysgançlyga ündeýän we Allanyň pazly-kereminden özlerä berlen nygmatlary gizleýän kişilerdir. Biz beýle kapyrlara ryswa ediji azap taýýarlap goýduk. Olar Alla we ahyret gününe iman getirmeýärler. Emläklerini ynsanlaryň gözi üçin sarp edýärler. Kimiň ýoldaşy şeýtan bolsa, ol nähili erbet ýoldaşdyr! Eger Alla we ahyret gününe ynanyp, Allanyň özlerine beren nygmatlaryndan Allanyň ýoluna sarp etseler, erbet bolarmy diýsem, Alla olary örän gowy bilýändir. Alla bendelerine zerre ýalyjak hem zulum etmez, emma bendesiniň zerre ýalyjylyk eden ýagşylygy bar bolsa, ony birnäçe esse artdyrar we Öz tarapyndan oňa uly sylag berer. Eý Muhammet! Her ymmatdan özlerine şaýat boljak bir pygamber getirenimizde, We seni hem olary Öz ymmatyňa şaýat höküminde getiren wagtymyz, olaryň, ýahudylaryň we nasranylaryň, haly niçik bolar? Ine, ol gün dini inkär edip, pygambere garşy çykanlar ýeriň teýine girmek, ýer bilen ýegsan bolmak isterler, olar Allahdan hiç bir sözi, habary gizläp bilmezler. Eý, iman getirenler! Serhoş bolup we näme diýýäniňizi bilýänçäňiz namaza golaýlaşmaň. Eger iniňiz hapa bolsa, emma ýolagçy hem bolmasaňyz, gusul almazdan namaz okamaň. Eger hassa, ýolagçy ýa-da aýak ýolundan gelýän bolsaňyz ýa-da aýallaryňyza ýakynlaşyp gusul almaga suw tapmasaňyz, onda tämiz topraga teýemmüm, teýim, edip, arassalanmak niýeti bilen ýüzüňize we elleriňize mesh ediň. Takyk Alla ýalkaýjydyr, bagyşlaýjydyr. Özlerine kitapdan nesip berlenleriň edýän işlerini görmediňmi? Olar özleriniň hak ýollaryny taşlap, azaşmaklygy satyn alýarlar we siziňem ýoldan çykmagyňyzy isleýärler. Alla siziň duşmanlaryňyzy örän gowy bilýändir. Dost hökmünde Alla ýeterliklidir, kömekçi hökmünde Alla ýeterliklidir. Käbir ýahudylar käbir sözleriň manysyny ýerinden üýtgedip, dillerini aýnadyp, dine zyýan ýetirmek üçin pygambere garşy eşitdik we asy bolduk. Diňle, käşgä ker bolsadyň, Ragyna, biziň çopanymyz ýaly ters manylarda aýdýarlar. Eger olar eşitdik we boýun egdik, diňle we bizi gora diýselerdi, elbetde bu özleri üçin haýyrly we has göwnejaý bolardy. Emma inkär edendikleri üçin Alla olary näletledi. Olaryň köpüsi ynanmazlar, diňe az sanlysy iman getirerler. Eý, özlerine kitap, Töwrat, Injil berilenler! Ýüzüňizi ýeňsäňizi des-deň etmänkäk ýa-da ashaby sebti, şenbelik ýaranlaryny näletleýşimiz ýaly näletlemänkäk, öz ýanyňyzdaky kitaplary tassyklamak üçin inderen Zadymyza, Kur'ana, iman getiriň. Allanyň emri hökmän amala aşar. Takyk, Alla özüne şärik goşulmagyny bagyşlamaz, emma Ondan şärik goşmakdan başga islän kişisiniň günälerini bagyşlap biler. Kim Alla şärik goşsa, örän uly günä bilen töhmet etdigi bolar. Özlerini päk hasaplaýanlary görmediňmi? Ýok, diňe Alla islänini päk, günäsiz yglan eder we olara hurma şäniginiň inçe sapagy ýalyjak hem nähaklyk edilmez. Seret, Allanyň adyna nähili myjabat atýarlar. Bu töhmetleriniň özi agyr günä hökmünde olara artygy bilen ýeterliklidir. Özlerine kitapdan nesip berilenleri görmediňmi? Olar butlara we taguta, şeýtana ynanýarlar. Kapyrlar hakda bolsa. Olar iman getirenlerinden, musulmanlardan, has dogry ýoldadyr diýýärler. Ine, olar Allanyň özlerini näletlän kişileridir. Alla kimi näletlese, sen oňa kömekçini hiç haçan tapyp bilmersiň. Ýa-da olaryň mülkden, hökümdarlykdan paýlary barmy? Bes, şeýle bolsady, olar ynsanlara bir ownadyk zat hem bermezdiler. Ýa-da olar Allanyň Öz pazly-kereminden ynsanara beren zatlary, nygmatlary üçin olary göriplik edýärlermi? Biz Ybraýymyň maşgalasyna kitap we hikmet berdik, olara uly hökümdarlyk bagyş etdik. Olardan käbiri oňa pygambere ynanýar, käbiri bolsa ondan ýüz öwürýär. Olaryň eminden gelmäge lowlap duran dowzah ody ýeter. Takyk, Biziň aýatlarymyzy inkär edenleri tiz wagtda oda, dowzaha, salarys. Olaryň derileri, hamlary her gezek otda azabyň awusyny datmaklary üçin, Derilerini başga hamlar bilen çalşarys. Takyk, Alla Gudratygüýçlüdir, Hikmet eýesidir. Emma iman getirip, ýagşy işleri edenleri bolsa ebedi galmak üçin aşagyndan derýalar akýan jennetlere ýerleşdireris. Olaryň ol ýerde päkize ýanýoldaşlary bolar. Biz olary nygmatlardan doly goýy kölegelerde goýarys. Takyk. Allah size amanatlary öz eýelerine bermegi, ynsanlaryň arasynda höküm bereniňizde adalat bilen höküm etmegiňizi emr edýär. Allah size munuň bilen nähili ajaýyp öwüt berýär, Allah ähli zady eşidýändir, görýändir. Eý iman getirenler! Alla boýun boluň! Pygambere we özüňizden bolan musluman adalatly baştutanlaryňyza boýun boluň. Eger Alla we ahyrete ynanýan bolsaňyz, bir meselede düşünişmän jedelleşseňiz, Alla, Kurana we pygambere, hadyslara, ýetiriň, ýüz tutuň. Bu siziň üçin haýyrlydyr we netije taýdan ajaýypdyr. Saňa hem-de Senden öň indirilen kitaplary ynanýandyklaryny öňe sürenleri görmediňmi? Olar özlerine taguty inkär etmeklik emr edilse-de, onuň, tagutyň, höküm çykarmagyny isleýärler. Şeýtan hem olary dogry ýoldan azaşdyrmak isleýär. Olara geliň Allanyň inderen Kuranyň hökümlerine we pygambere ýüz tutalyň diýlende, mynapyklaryň senden doly ýüz öwürýändiklerini görersiň. Emma elleri bilen eden etmişleri sebäpli başlaryna bir bela gelen wagty nähili bolar? Soň olar seniň ýanyňa gelip, Kasam bolsun, biz diňe gowulyk etmek we ýaraşdyrmak isledik diýerler. Alla olaryň kalplarynda näme bardygyny gowy bilýändir. Bes, sen olardan ýüz öwür, ýöne olara öwüt ber we olara özleri barada täsir edip biljek sözleri aýt. Biz her pygamberi Allanyň rugsady bilen halkyň olara boýun bolmaklary üçin iberdik. Eger olar ikiýüzlülik edip, özlerine zulum edip, seniň ýanyňa gelip, günäleriniň geçilmegi üçin Alladan ýalkaw sorasalar, pygamber hem olaryň günälerini geçilmegi üçin ýalkaw sorasady, elbetde, olar Allanyň tobalary kabul edýändigini, rehim-şepagatlydygyny görerdiler. Ýok, seniň Perwerdigäriňe kasam bolsun, olar öz aralarynda dörän düşünişmezliklerinde höküm etmegiň üçin seni emin edip, Seniň çykarjak hökümiňi göwünlerine hiç zat getirmezden kabul edip, Saňa doly boýun bolmasalar, iman getirdikleri bolmaz. Eger-de biz olara, Özüňizi öldüriň ýa-da ýurduňyzy terk ediň emrini beren bolsadyk, az sanlysyndan galan köpüsi muny etmezdi. Eger olar özlerine berlen öwüdi ýerine ýetirse-diler, elbetde, özleri üçin haýyrly bolup, imanlaryny berkleşdirmekde güýçli täsir ederdi. Biz hem olara öz tarapymyzdan hökman uly sylaglar bererdik. Olary, elbetde, dogry ýola gönükdirerdik. Kim Alla we pygambere boýun bolsa, ine, olar Allanyň nygmatlaryna mynasyp bolan pygamberler, syddyklar, şehitler, salyhlar bilen bile bolarlar. Bular nähili ajaýyp dostdurlar! Bu pazly-kerem Alladandyr, bulara kimiň laýykdygyny Allanyň bilmegi ýeterliklidir. Eý, iman getirenler! Duşmanlaryňyzdan goranmak üçin hüşgär taýýar boluň! Ýagdaýa görä, kiçeňräk bölümler halynda ýa-da uly ýygyn görnüşinde hereket ediň. Kasam bolsun, siziň araňyzda söweşe çykmakda sowuk-sala çemeleşýänler, mynapyklar hem bardyr. Eger siziň başyňyza ýeňiliş ýaly bir bela gelse, olar, Herna Alla meni gorady, men hem olaryň ýanynda bolmadym diýerler. Kasam bolsun, eger size Alladan ýeňiş we olja ýaly pazly-kerem gelse, göýä, siziň bilen öz arasynda dostluk-tanyşlyk ýok ýaly, käşgä, men hem olar bilen bolsadym, uly üstünlige, olja gowşardym, alardym diýer. Bes, dünýä ýaşaýşynyň deregine ahyreti satanlar, Allanyň ýolunda söweşsinler! Kim Allanyň ýolunda söweşip öldürilse şehit bolsa, ýa-da ýeňiş gazanyp gazy bolsa, biz oňa tiz wagtda uly sylag bereris. Eýsem size näme boldy? Siz näme üçin Alla ýolunda, Eý, Perwerdigärimiz, bizi halky zalym bolan bu şäherden çykar, bize Öz tarapyňdan hossar iber, Öz ýanyňdan bir medetgär ugrat diýip, ýalbarýan bir topar biçäre erkekleri Aýallary we çagalary goramak üçin duşmanlara garşy söweşmeýärsiňiz. Iman getirenler Alla ýolunda söweşerler, kapyrlar bolsa tagutyň, küpriň ýolunda söweşerler. Bes, eý, möminler, hany şeýtanyň dostlaryna garşy söweşiň, takyk, şeýtanyň hilesi gowşakdyr. Söweşe rugsat berilmezinden öň özlerine, Eliňizi söweşe sebäp boljak zatlardan çekiň, namazy berjaý ediň, zekady beriň diýlen kişileri görmediňmi? Bes olara söweş parz edilende, olardan käbiri ynsanlardan, Alladan gorkýan ýaly, hatda ondanam beter gorkup, Eý, Perwerdigärimiz! Näme üçin bize söweşi parz etdiň, ýazdyň? Bize ýakyn wagta çenli möhlet berseň bolmazmy? diýdiler. Olara, Dünýäniň peýdasy, lezzeti az wagtlykdyr, ahyret bolsa günäden daş duran takwalar üçin haýyrdyr we size hurma şäniginiň, Inçe sapagy ýalyjak hem nähaklyk edilmez. Siz nirede, hatda berk galalarda bolsaňyz hem ölüm sizi hökman tapar diýip aýt. Olara bir ýagşylyk gelip gowşanda, bu Alladandyr diýerler. Özlerine bir erbetlik gelende bolsa, bu sen sebäpli diýerler. Sen olara, Hemmesi Alla tarapyndandyr diýip aýt. Ýöne bu adamlara näme bolýar? Aýdylan hiç bir söze düşünmek islemeýärler. Saňa gelen her bir ýagşylyk Alladandyr. Başyňa gelen her bir erbetlik bolsa öz gara nebsiňdendir. Eý, Muhammet! Biz seni ähli ynsanlara ilçi edip iberdik. Muňa şaýat hökmünde Alla ýeterlikdir. Kim pygambere boýun bolsa, bes, Alla boýun boldugydyr. Eger kimdir biri tabynlykdan ýüz öwürse, sen hem ondan ýüz öwür, biz seni olaryň üstüne goragçy edip ibermedik ahyry. Olar, mynapyklar, tabyn bolduk diýerler. Seniň ýanyňdan gidenlerinde bolsa, olaryň käbiri gijäniň tümlüginde seniň aýdanlaryň tersine hereket ederler. Allah olaryň bu gije guran hilelerini ýazyp goýar. Bes, sen olardan ýüz öwür we Alla bil bagla. Saňa wekil, hemaýatkär hökmünde Allah ýeterliklidir. Siz henizem Kurahan hakda doly pikirlenjek dälmisiňiz? Eger ol Kuran Alladan başgasyndan gelen bolsady, elbetde içinde birnäçe gapma-garşy pikirleri tapardylar. Olara musulmanlaryň howpsuzlygyna degişli ýa-da olara gorky salýan bir iş habar gelende ony derrew ýaýradýarlar. Emma eger olar bu habar üçin pygambere ýa-da aralaryndaky jogapkär kişilere ýüz tutadylar, Öz aralaryndan ol habaryň aslyny çykaryp biljek kişiler ony anyk bilerdiler. Eger size Allanyň pazly-keremi we rahmeti bolmasady, az sanlyňyz bolaýmasa köpiňiz şeýtana tabyn bolarsyňyz. Bes, indi Allanyň ýolunda söweş. Sen beýlekilere däl, diňe özüňe jogapkärsiň. Möminleri hem söweşe höweslendir. Belki, Alla kapyrlaryň güýjüni dep eder, iň güýçli we jezasy iň agyr bolan Alladyr. Kim ýagşy bir işe şepagat etse, sebäp bolsa, oňa-da ýagşylykdan nesip, sogap, bardyr, kim erbet bir işe sebäp bolsa, oňa hem şol erbetlikden nesip, günä, bardyr. Alla ähli zady görüp duran Şaýatdyr. Eger salamlaşmak üçin size salam berilse, siz ondan has gowy edepli görnüşde salam alyň ýa-da berlen salaba deň derejede jogap beriň. Takyk, Alla ähli zadyň hasabyny ýöredýändir. Alladan başga ybadata laýyk hudaý ýokdur. Geljekdigine hiç hilli şek-şübhe bolmadyk kyýamat güni, Ol Alla siziň hemmäňiz bir ýere jemlär. Alladan özge has dogry sözli kim bolup biler? Gazanan munça günäleri sebäpli Allanyň olary tersine imandan soň küpre dönderendigini görüp durkaňyz, näme üçin siz mynapyklar hakda oňuşman iki topara bölünýärsiňiz? Siz Allanyň azaşdyranyny ýola getirmek isleýärsiňizmi? Alla kimi azaşdyrsa, sen onuň üçin dogry ýol tapyp bilmersiň. Olar siziň hem özleri ýaly haky inkär etmegiňizi we özleri bilen deň bolmagyňyzy isleýärler. Bes, Alla ýolunda hijret, göç edýänçäler, dogry ýola gelýänçäler, olaryň hiç haýsyny dost tutunmaň. Eger mundan, Haka gelmekden, ýüz öwürseler, olary tutup, tapan ýeriňizde öldüriň. Olardan hiç haýsyny dost we kömekçi edinmäň. Emma siz bilen olaryň arasynda ylalaşyk bolan bir kowuma sygylanlara ýa-da ne siziň bilen, ne-de öz kowumlary bilen söweşmek islemeýändikleri üçin dargursak bolup, siziň ýanyňyza gelenlere dat degmäň. Eger Alla islesedi, olary siziň başyňyza musallat ederdi we olar hem siziň bilen söweşerdiler. Eger olar sizden daş durup, siziň bilen söweşmän, size ylalaşyk teklip etseler, onda Alla olaryň üstüne hüjüm etmäge size ýol, rugsat, bermez. Siz özüňizden hem-de öz kowumlaryndan arkaýyn bolmak isleýänlere hem gabat gelersiňiz. Bular haçan pitnä, möminler bilen söweşmäge çagyrylsalar, şol bada oňa tarap başaşak gaýdarlar, ylgarlar. Eger olar sizden daş durmasalar, size ylalaşyk teklip etmeseler, ellerini sizden çekmeseler, olary tutan ýeriňizde öldüriň. Ine, biz olara garşy size äşgär ygtyýar berdik. Ýalňyşlyk bilen bolmasa, möminiň mömini öldürmegi nädogrudyr, gabahatdyr. Kim ýalňyşlyk bilen bir mömini öldürse, bir mömin guly azat etmegi we öldürilenleriň maşgalasyna hun tölemegi hökmanydyr. Eger olar merhumyň maşgalasy geçirimlik etseler, hun tölemek hökman däldir. Eger ýalňyşlyk bilen öldürilen mümin bolup, ýöne size duşman bolan başga bir milletden bolsa, onda öldürileniň mümin bir guly azat etmegi hökmanydyr. Eger öldürilen siz bilen araňyzda ylalaşyk bolan milletden bolsa, onda maşgalasyna hun tölemegi we mümin bir guly azat etmegi hökmanydyr. Kim bulary tapmasa, güýji ýetmese, Alla tarapyndan tobasynyň kabul bolmagy üçin ýyl-ýylyna iki aý agyz beklemelidir. Alla ähli zady bilýändir, hikmet eýesidir. Kim bilkastlaýyn bir mümini öldürse, onuň jezasy içinde ebedi galjak ýeri bolan dowzahdyr. Alla oňa gazap edip, ony näletländir, onuň üçin uly azap taýýarlandyr. Eý, iman getirenler! Allanyň ýolunda söweşe çykan wagtyňyz işleriň doly anyklanmagyna garaşyň. Size salam berende bu dünýä ýaşaýşynyň wagtlaýyn we sähelçe bähbidini gözläp, Sen mömin dälsiň diýmäň, bes, Allanyň ýanynda sizi muňa mätäç etmejek örän köp oljalar bardyr. Öň siz hem bu ýagdaýda wagtyňyz Alla size iman bagtyny ýetirip, ýagşylyk etdi. Bes, siz gowy pikirleniň, howlugyp bir mömini öldürmäň, takyk, Alla siziň edýän ähli işleriňizden habardardyr. Elbetde! Synasy sagat bolup, söweşe gatnaşmadyk müminler bilen Allanyň ýolunda emläkleri we janlary bilen söweşen müminler deň bolmazlar. Alla emläkleri we janlary bilen söweşenleriň derejesini söweşe gitmän oturanlardan üstün edendir. Alla aslynda hemmesine-de iň ajabyny, jenneti wada beripdi. Emma söweşenleri uly sylag-sogap bilen oturanlardan söweşmediklerden has üstün edendir. Alla olara Özüniň ýalkawyny we rahmetini berer. Alla Bagyşlaýjydyr, Rehim-şepagatlydyr. Takyk mynapyklyk edip, özlerine zulum edenleriň janlaryny aljak perişdeler olara, Siz din bilen baglanyşykly näme işlediňiz? diýerler. Olar, Biz ýer ýüzünde diniň emirlerini ýerine ýetirip bilmeýän ejiz kişilerdik diýerler. Perişdeler olara, Ýagşy, Allanyň ýeri giň dälmi eýsem? Siz ol ýerden göçseňiz bolmadymy? diýerler. Ine olaryň soň barjak ýeri dowzahdyr, ol baryljak nähilli erbet ýerdir! Emma göç etmäge güýçleri ýetmeýän we ýol tapmaýan mejalsyz, ýarawsyz, garry erkekler, aýallar we çagalar muňa degişli däldirler. Belki, Alla olary bagyşlar, Alla geçirimlidir, bagyşlaýjydyr. Kim Allanyň ýolunda hijret, göç etse, ýer ýüzünde gidere köp ýer we giňişlik, Rysgal tapar. Kim Alla we Onuň ilçisine hijret, göç etmek niýeti bilen öýünden çykyp, ýolda hem ajaly ýetse, onuň sylagyny, sogabyny Alla berer. Alla Bagyşlaýjydyr, Rehim-şepagatlydyr. Siz sapara çykan wagtyňyz kapyrlaryň size ýamanlyk etmeginden heder etseňiz, namazy gysgaldyp okamagyňyzda hiç hilli günä ýokdur. Takyk, kapyrlar siziň anyk duşmanyňyzdyr. Eý Muhammet! Sen möminleriň içinde bolup, olara söweş meýdanlarynda namaz okatjak bolsaň, olaryň bir bölegi seniň bilen namaza dursun. Ýaraglaryny hem ýanlaryna alsynlar. Bular sežde edip, birinji rekady okap bolansoňlar, yzyňyzda garaşsynlar. Soň namaz okamadyk beýleki topar gelip. Seniň bilen namaz okasynlar. Olar ätiýaçly bolsunlar hem-de ýaraglany ýanlaryna alsynlar. Kapyrlar ýaragsyz, esbapsyz, gapyl galan ýagdaýyňyzda sizi gabap, duýdansyz çozmak islärler. Eger ýagyş sebäpli kynçylyk dörese ýa-da hassa bolsaňyz, ýaraglaryňyzy gapdalda goýmagyňyz zedeli ýokdur. Şonuň üçin siz ätiýaçly boluň. Takyk, Alla kapyrlar üçin ryswa ediji azap taýýarlandyr. Bes, bu gorky namazyny okap bolanyňyzdan soň dik durup, oturyp ýa-da ýaplanyp oturan wagtyňyzda hemişe Allany ýatlaň. Eger-de howply ýagdaýdan asudalyga gowuşsaňyz, namazy doly berjaý ediň. Takyk, namaz möminlere wagty anyk ýazylan parzdyr. Duşmanyň yzyna düşýän wagtyňyz olara zarba urmakda gowşaklyk etmäň. Eger siz ýaraly bolup, ejir çekýän bolsaňyz, olar hem edil siziň ýaly ejir çekýändirler. Galyberse-de, siz Alladan olaryň umyt etmeýän zatlaryny umyt edýärsiňiz. Alla ähli zady bilýändir, hikmet eýesidir. Biz bu kitaby saňa ynsanlaryň arasynda Allanyň saňa görkezişi buýruşy ýaly höküm etmegiň üçin, hak we hikmet bilen inderdik. Sen haýynlaryň goraýjysy bolma. Alladan günäleriňi geçmek üçin ýalkaw sora, takyk, Alla Bagyşlaýjydyr, Rehim-şepagatlydyr. Özlerine hyýanat edenleriň tarapyny çalma, olary gorama. Takyk Alla aşa giden haýynlary we günäkärleri halamaz. Olar ynsanlardan gizlemäge çalyşsalar-da, Alladan gizläp bilmezler. Olar Allanyň razy bolmadyk sözlerini taslaýan wagty hem, Ol Alla elmydama olaryň ýanyndadyr. Alla olaryň edýän işlerini ylmy gudraty bilen doly bilip gurşap alandyr. Ine, siz bu dünýä ýaşaýşynda olaryň tarapyny çaldyňyz, arka çykdyňyz. Emma ertir kyýamat güni Allanyň ýanynda kim olary gorajak ýa-da kim olara hossar çykjak? Kim erbetlik etse ýa-da günä iş etmek bilen özüne zulum etse, soň hem Alladan ýalkaw sorasa, Allanyň bagyşlaýjydygyny we rehim-şepagatlydygyny görer. Kim günä gazanty etse, ony diňe özüniň zyýanyna gazanar, eder. Alla ähli zady bilýändir, hikmet eýesidir. Kim bir hata, kiçi günä ýa-da uly günä gazanyp edip, soň ony bigünä biriniň üstüne atsa, bu uly töhmetdir we äşgär günäkärçilikdir. Eger saňa Allanyň pazly-keremi we rehmeti bolmasady, olardan bir topar hatda seni hem kararlaryňda azaşdyrjak, ýalňyşdyrjak boldular. Emma olar özlerinden başga hiç kimi azaşdyryp bilmezler. Saňa hem hiç hilli zyýan ýetirip bilmezler. Alla saňa kitap we hikmet inderip, saňa bilmeýän zatlaryňy öwredendir. Allanyň saňa beren pazly-keremi örän uludyr. Olaryň öz aralaryndaky gizlin pyşyrdamalarynyň köpsinde haýyr ýokdur. Meger bir sadaka ýa-da ýagşylyk etmek ýa-da öýkeli ynsanlary ýaraşdyrmak ýaly işleri emr edýän bolsa, haýyrly bolar. Kim Allanyň razyçylygyny isläp, şeýle etse, Biz oňa örän uly sylag bereris. Her kim özüne dogry ýol äşgär belli bolandan soň, pygambere garşy çykyp, möminleriň ýolundan başga bir ýola tabyn bolsa, Biz ony ol saýlan ýolunda goýarys we ony dowzaha taşlarys. Ol baryljak nähilli erbet ýerdir! Takyk, Alla özüne şärik goşulmagyny bagyşlamaz, emma ondan başga isläniniň günäsini bagyşlar. Kim Alla şärik goşsa, Hakdan daşlaşyp, doly azaşdygydyr. Olar Alladan başga diňe aýal ýaly bezän hudaýlaryna, butlaryna ybadat edýärler we olar kejir şeýtandan gaýra dileg ybadat etmezler. Allah ony şeýtany näletledi. Ol bolsa, Kasam bolsun, men Seniň bendeleriňden belli bir nesibe edinerin, özüme tabyn edinerin. Men olary hökman azaşdyraryn, olary ham-hyýallary bilen güýmärin, olara butlary üçin niýetlän dowarlarynyň gulaklaryny ýarmagy deşmegi emr ederin, olar hem Allanyň ýaradan şeklini üýtgederler diýdi. Kim Allanyň ýerine şeýtany dost tutunsa, elbetde, äşgär zyýana duçar bolandyr. Şeýtan olara diňe boş wada berer, ham-hyýallar bilen güýmär. Aslynda şeýtan olara aldawdan başga zat wada bermez. Ine, olaryň barjak ýeri dowzahdyr we ondan halas bolmak üçin gaçar ýer tapmazlar. Biz iman getirip, ýagşy işleri edenleri ebedi ýaşamak üçin aşaklaryndan derýalar akan jennetlere ýerleşdireris. Bu Allanyň hakykat bolan wadasydyr. Alladan özge has dogry sözli kim bolup biler? Allanyň wadasyna ne siziň ham-hyýallaryňyz. Ne-de ähli kitabyň ham-hyýallary bilen ýetiler. Kim erbet iş etse, onuň öwezini, jezasyny, alar we oňa Allahdan başga hossar we kömekçi tapylmaz. Erkeklerden ýa-da aýallardan kim mömin bolup, ýagşy işleri etse, ine, olar jennete girerler we olara çigniň gabyň ýüzündäki çukurjyk ýalyjak hem nähaklyk edilmez. Hemişe ýagşylygy şygar edinip, Alla boýun egip, ýüzüni Oňa tarap öwren we hanyf bolan hak dine uýan, Ybraýymyň milletiniň dinine tabyn bolan kişiniň dininden has gözel kim bolup biler? Alla Ybraýymy halyl, dost, edinendir. Asmanlardaky we ýerdäki ähli zat Allanyňkydyr. Alla ylmy we gudraty bilen ähli zady gurşap alandyr. Senden aýallar barada höküm sorarlar. Sen olara aýt. Olar barada hökümi size Alla berýär. Olara kitapda berilmeli zady mirasy bermän, nikalamak meýliňiz bolan ýetim gyzlara, biçäre ýetim çagalara we ýetimlere adalatly bolmagyňyz barada size okalýan Aýatlar anyk görnüşde beýan edýär. Siz näme ýagşylyk etseňiz, Alla ony hökman bilýändir. Eger-de bir aýal äriniň oňşuksyzlygyndan we özünden ýüz öwürmeginden heder edýän bolsa, Öz aralarynda egilşik etmegiň hiç hilli zedeli ýokdur. Elbetde, oňşukly bolmak elmydama haýyrlydyr. Ynsanyň nebsi tebigaty gysgançlygy, gabanjylyga meýillidir. Eger siz Alladan gorkup, oňşukly bolsaňyz, bilip goýuň, Alla siziň edýän ähli zadyňyzdan habardardyr. Siz näçe tagalla etseňiz hem, aýallaryň arasynda adalatly bolup başarmarsyňyz. Şonuň üçinem birine köňlüňizi doly maýyl edip, beýlekini eýesiz ýaly ýagdaýda goýmaň. Eger arany düzetip, adalatsyzlykdan saklansaňyz, takyk Alla bagyşlaýjydyr, rehim-şepagatlydyr. Eger är-aýal bir-birinden aýryşmakçy bolsalar, Alla Özüniň giň pazly-keremi bilen olaryň her haýsyny gurply eder, başgalara mätäç etmez. Allanyň pazly-keremi giňdir, Ol hikmet eýesidir. Asmanlardaky we ýerdäki ähli zat Allanyňkydyr, kasam bolsun, biz sizden öň özlerine kitap berilenlere-de, size-de Alladan gorkmagyňyzy ündäpdik. Eger inkär etseňiz, bilip goýuň, asmanlardaky we ýerdäki ähli zat Allanyňkydyr. Alla baýdyr, hiç bir zada mätäç däldir, ähli öwgülere laýykdyr. Asmanlardaky we ýerdäki ähli zat Allanyňkydyr, wekil, hemaýatkär höküminde Alla ýeterliklidir. Eý ynsanlar! Eger Ol, Alla, islese siziň hemmäňizi aradan aýryp, ýeriňize başgalaryny getirer. Elbetde Allanyň muny etmäge güýji ýetýändir. Kim dünýä sogabyny eşretini isleýän bolsa bilip goýsun, dünýäniň hem ahyretiň hem sogaby bagtyýarlygy Allanyň ýanyndadyr, Alla ähli zady eşitýändir, görýändir. Eý iman getirenler! Dik durup hakyň tarapyny tutuň, ähli işlerde bar güýjüňiz bilen adalatly boluň, Alla üçin şaýatlyk edýän ynsanlar boluň, egerde hut özüňize, ene-ataňyza we dogan-garyndaşlaryňyza garşy bolsa-da şaýat kişiler boluň. Iste baý bolsun, iste garyp bolsun, şaýatlykdan gaçmaň, çünki Alla olara sizden has ýakyndyr. Bethakdan dänip hiç haçan nebsiňize boýun bolmaň. Eger diliňizi dişläp, hakykaty bolşy ýaly aýtmakdan çekinseňiz ýa-da şaýatlykdan bütinleý ýüz öwürseňiz, takyk, Alla siziň edýän ähli işleriňizden habardardyr. Eý, iman getirenler! Alla, Onuň ilçisine, Oňa aýat-maýat inderen kitabyna we has öň indirilen ähli kitaplara iman getirmekde tutanýerli boluň! Kim Allany, Onuň perişdelerini, kitaplaryny, ilçilerini we ahyret gününi inkär etse, ol dogry ýoldan daşlaşyp, doly azaşandyr. Takyk, iman getirenlerinden soň inkär edenleri, soň ýene iman getirip ýene inkär edenleri, soň inkärlerini has-da artdyranlary, ine, olary Allah bagyşlamaz, olary dogry ýola hem gönükdirmez. Mynapyklara özleri üçin jebir-jepaly azabyň garaşýandygyny buşla habar ber. Ol mynapyklar möminlerden aýrylyp, kapyrlary dost tutunýarlar. Ol mynapyklar abraýy, yzzaty olaryň, kapyrlaryň, ýanynda gözleýärlermi? Takyk, Ähli abraý, yzzat Allanyň ýanyndadyr. Allah size Kitapda Allanyň aýatlarynyň inkär edilýändigini we olaryň üstünden gülünýändigini eşiden wagtyňyz, başga gürrüňe geçýänçäler, olaryň ýanynda oturmaň diýip aýat inderipdi. Eger otursaňyz, takyk, siz hem ol aýata amal etmändigiňiz üçin, şolar ýaly bolarsyňyz. Takyk, Allah mynapyklaryň we kapyrlaryň hemmesini dowzahda bir ýere jemlär. Ol mynapyklar size üns bilen seredip durandyrlar. Eger Allah size bir ýeňiş miýesser etse, Bizem siziň bilen bilelikde dälmidik diýerler. Eger kapyrlar ýeňişden bir paý alsalar, ýeňseler, onda olara, Biz möminlere goşulyp, sizden üstün çykyp bilmezmidik? Biz möminleri söweşden alyp galyp, sizi möminlerden goramadykmy diýerler. Kyýamat güni Allah siziň bilen olaryň arasynda höküm berer. Allah möminleriň zyýanyna ýeňilçe, kapyrlara hiç haçan ýol, pursat bermez. Takyk, mynapyklar Allah bilen oýun etjek bolýarlar. Ol Allah olaryň oýunlaryny puja çykarar. Olar namazy berjaý etmek üçin turanlarynda ýaltanyp turarlar, il gözi üçin amal ederler. Olar Allany örän az ýatlarlar. Olar iman bilen küpüriň arasynda ýaýdanyp durarlar, ne olara musulmanlara birigerler, ne-de bulara, kapyrlara, Alla kimi adyrsa, sen oňa hiç hilli ýol, çäre tapyp bilmersiň. Eý, iman getirenler! Möminlerden aýrylyp, kapyrlary dost tutunmaň, beýle etmek bilen öz garşyňyza ulanmagy üçin, Alla äşgär delil bermek islýärsiňizmi? Takyk, mynapyklar oduň, dowzahyň iň aşaky gatynda bolarlar, sen olary halas etjek kömekçi tapyp bilmersiň. Emma toba edip, ýagdaýlaryny düzedenlere, Allanyň dinine berk ýapyşyp, dinlerini, tagat-ybadatlaryny yhlas bilen berjaý edenlere mynapyklaryň erbet hallary degişli däldir. Ine, bular ol yhlasly möminler bilen biledirler, Alla möminlere uly sylag berer. Eger siz şükür edip, iman getirseňiz, Alla näme üçin size azap bersin? Alla şükür edenleriň sylagyny berer, Ol ähli zady bilýändir. Alla erbet sözüň äşgär aýdylmagyny halamaz. Emma zulum edilen kişi özüne zulum edenlerden arz-şikaýat etse bolýar. Alla ähli zady eşidýändir, görýändir. Eger-de aç-açan ýa-da gizlin bir ýagşylyk etseňiz, ýa-da biriniň erbetligini geçirimlik edip, paş etmeseňiz, Takyk, Alla hem geçirimlidir, ähli zada güýji ýetýändir. Allany we Onuň ilçilerini inkär edenler, ynanç babatda, Alla bilen pygamberleriniň arasyny aýyrmak isläp, Biz käbirine iman getirýäris, käbirini inkär edýäris diýenlerdir we bularyň iman bilen küpüriň arasynda bir ýol tutmak isleýänlerdir. Ine, olar hakyky kapyrlaryň hut özleridir. Biz kapyrlara ryswa ediji azap taýýarlap goýandyrys. Alla bilen Onuň ilçilerine iman getirip, olaryň, pygamberleriň, arasynda hiç bir tapawut görmeýänleriň bolsa, ine, Alla olaryň sylaglaryny berer. Alla, Bagyşlaýjydyr, Rehim-şepagatlydyr. Ähli kitap senden özlerine asmandan bir kitap indermegiňi islärler. Sen muny geň görme, çünki olar öň Musadan mundan has ulurygyny isläp, Bize Allany aç-açan görkez diýipdiler. Bu zulumlary sebäpli orary ýyldyrym urupdy. Soň özlerine äşgär deliller gelenden soň, olar göläni hudaý edindiler. Bes, toba edensoňlar, Biz olary bagyşladyk we Musa äşgär ygtyýar berdik. Beren sözlerinde wepaly bolmaklary üçin biz Tur dagyny olaryň depeleriniň üstüne galdyryp, sežde edip, baş egip, Bu gapydan giriň diýdik. Olara şenbe güni aw edip, Çäkden geçmäň, gadagançylygy bozmaň diýip, olardan berk söz alypdyk. Biz olar beren sözlerini bozandyklary, Allanyň aýatlaryny inkär edendikleri, pygamberleri nähak ýere öldürendikleri hem-de kalplarymyz perdelidir diýendikleri sebäpli Biz olary näletledik. Ýok, olaryň kalplary perdeli däldir, tersine inkär edendikleri sebäpli Alla olaryň kalplaryny möhürländir. Olaryň azy bolmasa köpüsi iman getirmezler. Şeýle hem inkär edendikleri we Merýeme uly töhmet atyp, Biz Allanyň ilçisi Merýem ogly Mesih Isany öldürdik diýendikleri üçin olary näletledik. Emma olar ony Isany öldürmediler we ony asmadylar, ýöne öldürilen adam olara Isa meňzeş edilip görkezildi. Takyk ol Isa hakda düşünişmezlige düşenler bu Isanyň öldürilendigi barada şeke düşerler. Olaryň bu meselede gümana uýmakdan başga hiç hilli anyk bilýän zatlary ýokdur. Olar ony, Isany, anyk öldürmediler. Gaýtam tersine Alla ony, Isany, öz ýanyna ikinji gat asmana galdyrdy. Alla gudraty güýçlüdir, hikmet eýesidir. Her bir ähli kitap nasranylar öz ölüminiň öň ýany hökmän oňa, Isa, iman getirer. Kyýamat, magşar gününde bolsa Isa olaryň garşysynda şaýat bolar. Ýahudalaryň bu çenden aşa zulumy we ynsanlaryň köpüsini Allanyň ýolundan dönderendikleri sebäpli, öň özlerine halal edilen päk zatlary olara haram etdik. Gadagan edilendigine garamazdan süýthorluk edendikleri we ynsanlaryň emlägini nähak ýere iýendikleri sebäpli, ol halal zatlar olara haram edildi. Olaryň işlerinden kapyrlara jebir-jepaly azap taýýarladyk. Ýöne olardan ylymda çuňlaşanlara, Saňa indirilen Kur'ana we Senden öň indirilen kitaplara iman getiren möminlere, namaz okanlara, zekat berenlere, Alla we ahyret gününe iman getirenlere, ine, Biz olara uly sylag bereris. Takyk Biz Nuha we ondan soňky pygamberlere wahyý edişimiz ýaly, saňa-da wahyý etdik. Ybraýyma, Ysmaýyla, Yshaka, Ýakuba we neberesine, Isa, Eýýuba, Ýunusa, Haruna we Süleýmana hem wahýy inderdik, Dawuda hem Zebury berdik. Saňa kyssalaryny öň aýdyp beren ençeme ilçilerimizi, şeýle hem Saňa kyssalaryny öň aýdyp bermedik ençeme ilçilerimizi iberdik. Alla Musa bilen sözleşip gepleşdi. Ilçiler gelip, dogry ýol äşgär edilenden soň, ynsanlarda Alla garşy öňe sürüp biljek hiç bir bahanalar bolmazlygy üçin, Biz ol ilçileri rahmetimizi buşlaýjylar we gazabymyzy duýduryjylar edip iberdik. Alla Gudratygüýçlidir, hikmet eýesidir. Emma Alla saňa inderen zadyna Kurana şaýatlyk eder. Ol ony Özüne mahsus ylymy bilen inderendir. Perişdeler hem muňa şaýatlyk ederler. Alla ýeterlik şaýatlydyr. Takyk inkär edenler we ynsanlary Allanyň ýolundan dönderenler. Olar hak ýolda bütinleý azaşanlardyr. Takyk Allah haky inkär edip, pygamberi ýalançy hasaplap zulum edenleriň günälerini bagyşlamaz. Olary dogry ýola hem salmaz. Olary diňe içinde ebedi galjak ýerleri bolan dowzah ýoluna gönükdirer. Bu Allah üçin örän aňsatdyr. Eý ynsanlar! Ol pygamber size Perwerdigäriňizden haky getirendir. Bes, öz bähbidiňiz üçin oňa iman getiriň! Eger inkär etseňiz, bilip goýuň, takyk, asmanlardaky we ýerdäki ähli zat Allanyňkydyr, Alla ähli zady bilýändir, hikmet eýesidir. Eý, ähli kitap! Diniňiz hakda nädogry zatlar aýdyp, hetden aşmaň. Alla garşy hakdan başga zat aýtmaň. Merýem ogly Isa Mesih diňe Allanyň ilçisidir we Merýeme ýetiren Bol! kelimesidir, sözüdir hem-de ondan, Alladan gelen bir ruhdur. Bes, Alla we Onuň ilçilerine iman getiriň, hudaýlar üçdir diýmäň, öz bähbidiňiz üçin mundan ýüz öwüriň, takyk, Alla ýeke-täk Hudaýdyr, Ol perzent edinmekden päkdir, asmanlardaky we ýerdäki ähli zat Onuňkydyr, wekil, hemaýatkär hökmünde Alla ýeterliklidir. Isa Mesih hem, Alla ýakyn perişdeler hem Alla bende bolmakdan çekinmezler. Kim Oňa Allabende bolmakdan çekinip, tekepbirlik etse, Alla olaryň hemmesini Öz huzurynda jemläp soraga çeker. Emma iman getirip, ýagşy işleri edenleriň sylaglaryny Alla doly berer we Öz pazly-kereminden olara haklaryndan hem has artdyrar. Emma Alla ybadat etmekden ýüz öwrenlere we tekepbirlik edenlere bolsa jebir-jepaly azap bilen azap berer. Olar üçin Alladan başga dost we kömekçi tapylmaz. Eý, ynsanlar! Size Perwerdigäriňizden uly bir delil gelendir we biz size äşgär bir nur inderdik. Alla iman getirip, özüniň dinine berk ýapyşýanlary özünden bir rahmete we pazly-kereme, nygmata salar, olary dos-dogry ýola gönükdirer. Eý, Muhammet! Senden bir meseläniň hökmüni sorarlar. Sen olara aýt, Allah size atasy we çagasy bolmadyk kişiniň mirasynyň hökmüni mälim edýär. Eger oglan ýa-da gyz perzendi we atasy bolman diňe bir gyz dogany bar bolan adam ýogalsa, onda onuň terekesiniň ýarsy oňa gyz doganyna degişlidir. Eger onuň gyz doganynyň perzendi ýok bolsa, Ol erkek dogan onuň mirasdary bolar, terekäniň hemmesini alar. Eger şol şertlerde aýal doganlar iki bolsa, onda olaryň ikisi erkek doganlaryň terekesiniň üçde ikisini alarlar. Eger-de mirasdar doganlar bir erkek we bir gyz bolsa, onda erkek iki gyza düşýän paýy alar, erkek gyzdan iki esse köp alar. Allah siziň azaşmaklygyňyzy islemeýändigi üçin size bulary äşgär beýan edýär, Allah ähli zady bilýändir.